Кем бу чикләрне куйган, беренчедән. Икенчедән, кем, кемдер бу чикләрне чик дип карый, ә кемдер бу чикләрне форпост дип карый. Форпост ул теге, бу, бу, әй, безнең, безнең территориягә кермәгез дигән сүз инде, форпост. Ә, ә, ә без менә, мәсәлән, карасак, татарлар кайда яши? Күбесенчә алар Татарстан Республикасыннан читтә яшиләр. Безнең бит бар теге куелган чикләр, безнең республика, республикада куелган чикләр һәм, әмма Әмма бу чикләр белән чикләнми генә, чөнки татар халкы күбесенчә чит регионнарда, чит илләрдә яшәгәч инде, без аңларга тиешбез, бу чикләр, алар эфемерный, алар, алар юк. Шуңа күрә менә монда мәдәнияткә карасак, милли мәдәнияткә, анда да чикләр эфемерный, минемчә, күбес, әмма күбесенчә критиклар да, Тамашачылар да шул чикләрдә, шул иллюзияләрдә яшиләр. Без бу традицияләрдән арынырга тиеш түгел. Безнең менә мондый гына театр булырга тиеш. Минемчә, ул дөрес түгел. Чөнки аның чикләре әле бик киң. Ул Алты айдан алып инде теге безнең Татарстан Республикасына теге туры килгәндә ул меңнәрчә километрлы культура минемчә. Үзеңнең чигең бармы? Ну, на что ты готов пойти для того чтобы реформировать

Бик кырыс каты юл бар. Мәсәлән, Мәскәүдә эшләгәннәр Электротеатр Станиславского, менә анда Гоголь центры, алар шул театрларны алгач инде берничә елга ябып, бөтен репертуарларны себереп, Ике елдан соң инде яңа репертуар белән ачылганнар иде. Менә шундый вариант бар. Һәм бар, минемчә, теге икенче вариант, күбрәк теге демократичный вариант. Чөнки шул театрга йөргән тамашачы да бар, ул шул театрны, шундый, шундый театрны ярата. Ә без аларны да кисмичә инде, әкренләп-әкренләп инде аларны ниндидер икенче театрга да тартып, яңа тамашачыны да тартып, инде без шул юл белән барсак, минемчә, дөресрәк булыр. Менә без бүген күп тәнкыйтьчеләр белән сөйләштек, алар күз карашын карадык, милли театр нинди булырга тиеш дип. Ул теге кырыйдан карау, башка яктан карау. Менә эчтән карау, нинди безнең милли татар театры булырга тиеш дип күрәсең. И икенче сорау, нәрсә, нинди читләр бар шул юлда барырга?
Минемчә, без үзебез аңларга тиешбез үзебезне баштан, аннары тәнкыйтьчеләрне чакырырга, аларның белән сөйләшергә. Без үз-үзебезне аңламасак, без һәр тәнкыйтьчегә ышанып, театрны үзгәртә башласак, ул безнең милли театр булмаячак. Ул икенче икенче яктан караучы тәнкыйтьчеләр театры булачак. Менә, мәсәлән, безнең элек-электән икенче мәдәният мәдәният һәм икенче халыклар белән аралашкан Мәдәниятләрне карасак, аларның белән аларны чакырсак монда, минемчә, дөресрәк булыр. Менә, мәсәлән, гарәп мәдәнияте, Иран мәдәнияте. Аларның тәнкыйтьчеләре безне күбрәк аңлаячак дип һәм бирәчәк дип уйлыйм, минемчә. Әмма андагы теге Безнең, безнең аңлавыбызча, теге, безнең Европа театры анда бик теге алга, алга китмәде, әмма аларның үзләренең гореф-гадәтләре безнең гореф-гадәтләргә дә ошаган дип уйлыйм. Аларны без карасак, аларны төпләп тикшерсәк, безнең уникаль, аутентик мәдәният килеп чыгарга мөмкин, чөнки без хәзерге вакытта Ауропа һәм рус мәдәнияткә бик бәйле. Әмма бу бу инде күренеш күптән бармый бит инде. Ул бит әле уналтынчы гасырдан инде дүрт йөз ел үзенчәлекле мәдәният булган бит инде. Язу стилистикасы да аннары унтугызынчы гасырда башында инде шимальләр дә килгән безгә кулъязмалар да, шуңа күрә безнең бер дүрт йөз ел аерым бер мәдәният булды, без анда рус мәдәниятен һәм чит Ил мәдәниятен кертмәгән идек. Бүгенге көндә нинди читлекләр тора вот шундый заманча үзебезнең татар мәдәнияте, сәнгате барлыкка килер өчен? Минемчә,
режиссура ул фикерләү рәвеше, беренчедән. Ул теге һөнәр түгел. Мин теге хөнәр фестивалендә хөнәр дип режиссура ул хөнәр түгел дип әйтсәм, дөрес дөрес була була минемчә, чөнки теге күп кенә әйберләр без менә хөнәр хөнәр специализация ул Ауропадан килгән әйбер инде. Һәм бу специализация... Остазлык. Остазлык. Әйе, шул остазлык кешеләрне яра. Менә мондый син бу әйбер белән генә шөгыльләнә аласың, син бу әйбер белән генә шөгыльләнә аласың. Һәм теге ул уникаль шәхесләрне тудыра алмый һөнәр. Ни өчен? Чөнки, менә, мәсәлән, Леонардо да Винчига карасак, ул рәссам да, ул инженер да, ул технолог, ул кораллар ясады, ул теге биология белән дә, теге анатомия белән дә, теге күп карашлы, теге ул мин бер әйбер белән генә шөгыльләнәм дип шулай йөрмәде. Шуңа күрә ул теге уникаль, гениаль личность. уникаль, уникаль кеше. Шуңа күрә без менә фикерләү рәвешен тәрбия, тәр, тәрбияләсәк, хәр, хәр теге мәдәният белән шөгыльләнгән кеше дә без күбрәк шуннан алачакбыз, теге һөнәрлек остазына, ну, остазлыкка чем мы будем воспитывать именно ремесло. Ну, то есть, э, остазлыкны э, өйрәтергә кирәкми, э, т- фәлсәфи күз, э, ну, дөнья күрерлек э, ни, үсеш кирәк дисең инде. Минемчә, э, һөнәрлек, э, ны өйрәтергә кирәк, әмма ул э, беренчеләрдән булырга тиеш түгел. Э, Чөнки фикерләү рәвеше ул, минемчә, хәзерге вакытта ул э, беренчеләрдән тора. Ни өчен? Чөнки фикерләү рәвеше хәзер вакытта бик теге, бик, бик сирәк очрый торган әйбер. Ул безнең илдә генә түгел, бөтен дөньяда да карасак, чөнки безнең хәтеребезне, безнең уй-фикерләребезне без кесә телефоннарына теге шул әйберне, шул функцияне бирәбез. Минемчә, хәзерге вакытта Ауропага карашлар алар үзгәрде бик нык. Ни өчен? Чөнки без үзебез күрәбез, Ауропа үзе таркала. Анда иммигрант кризисы да, анда бер егерме, утыз ел, кырык елдан соң, илле елдан соң Европада ак кеше каламы, юкмы, ул хәзерге вакытта теге бик зур сорау. Ә шуңа күрә аларга ориентир, минемчә, хәзер кими бара, беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта күп кенә халыклар идентичностька ул үзләрен бәйләргә тырышалар, чөнки анда алар рух һәм көч н сизәләрдер. Ни өчен, мәсәлән, шундый бар Ирландиядә язучы Мартин Макдонах, ул хәзерге вакытта иң теге популяр язучылардан берсе. Ул, мәсәлән, үз пьесаларында Ирландия турында гына яза, Аның гореф-гадәтләре, аны ничек, ничек алар сөйләшәләр, нинди алар җирдә яшиләр, алар, аларның карашлары турында инде. Әмма Шуңа карамастан, бу пьесалар хәзерге вакытта иң популяр пьесалар дөньяда, Шекспирларны да узып китә торган. Алар, алар менә Ирландиядә яшәүче кешеләрнең идентичностен күрсәтә, әмма бөтен кешегә бу кызыклы. Бөтен дөньяга кызыклы. Әй, бөтен дөньяга кызыклы, әйе. Шуңа күрә менә, минемчә, теге идентичностька бик зур хәзер спрос дигән әйбер бар. Спрос, шуңа күрә аларны һәр халык үз идентичностен табарга тырыша. Ул уникаль булса, икенче халыкларга да, минемчә, кызык булачак. Ә безнең үзебезгә, татар халыгына, үзебезнең заманча идентификация кирәкме, кызыкмы? Бу син теге тамашачы лар арасында шуны сизәсеңме, күрәсеңме? Вот синең театрга йөри торган тамашачылар. Ну, минем театрга йөри торган, хәзерге вакытта Тинчурин театрына йөри торган тамашачыга мин алар, алар турында бернәрсә дә әйтә алмыйм. Ни өчен? Чөнки алар теге мин бу театрда эшлә, эшләгән, эшли башладым Күптән түгел генә эшли башладым, шуңа күрә теге ул минем тамашачы түгел, ул теге...
Мирас синең инде ул. Әйе, ул минем мирас, шуңа күрә мин бу мирас белән дә эшләргә тиешмен, беренчедән, икенчедән, үз тамашачымны да шул табарга һәм Тинчурин театрына кертергә тиешмен. Әмма теге Әлиф группасында, менә мәсәлән, без спектакльләрне куябыз, Кешеләр йөри, билетлар сатыла, ул күрсәтә инде кешеләргә, ул үзенең идентичностен эзләргә бик булыша дип мин уйлыйм. Һәм бу темага кызыксынган кешеләр, алар безнең спектакльга йөриләр, чөнки күбесенчә безнең спектакльләр шул темага бәйле. Ә ничек син аларны карыйсың, ничек син аларны өйрәнәсең, үзеңнең тамашачыларны? Өйрәнәсең дип, теге, мин спектакль куеп кына өйрәнә алам аларны. Менә болай куябыз, менә болай куябыз. Чөнки һәр спектакль ул бер-берсенә охшамаган, теге, ул калька түгел, бер форматны таптык та, теге, тамашачы йөри торган, Критиклар, тәнкыйтьчеләр теге тәнкыйтьчеләргә охшый торган һәм шул формада гел спектакльләр куябыз дип әйтә алмыйм мин. Безнең хәзер, хәзерге вакытта һәр спектакль ул бер-берсенә охшамаган, Шуңа күрә без төрле телләрдә үз тамашачыбыз белән сөйләшергә тырышабыз һәм һәр форманың үз тамашачы да, тамашачысы да була. Чөнки кайбер спектакльләр ул безнең бию белән бәйле, кайберләре инсталляцияләр белән, кайберләре теге текстка бик бәйле, экспериментларга бик бәйле. Төрле-төрле формалар бар. Шуңа күрә без төрле тамашачыларны үз спектакльләр белән кызыксындырырга тырышабыз. Син менә теге табу темаларын на ничек карыйсың и синең театрда ниндидер табу я бик сөйләшә сөйләшә алмый торган темалар турында ниндидер әсәрләр, спектакльләр куерга җыенасыңмы? Табу темасы ул бик кызык тема. Ни өчен? Чөнки ул шул ук шикләр темасы инде. Менә шикләр, шикләрне ниндидер темалар бар, а ниндидер бар формалар. Мәсәлән, теге без күбесенчә темалар белән эшлибез. формалар белән түгел, ну, мәсәлән, сүгенү, сүгенү там темасы там. Менә без эшләргә тырышабыз шикләнгән темалар белән, чөнки шикләнгән темалар турында карашлар алар бик бер юнәлештә генә, Әмма аларның аларның альтернативасы юк. Менә без шул альтернативаны күрсәтсәк, безнең безнең безнең милләткә дә хас булган шул проблемалар дип, мәсәлән, без үзебезнең мәдәниятне киңәйтәбез. Ул бит безнең мәдәният бик теге бик бик зур. Кайбер кешеләр теге алар аларны тар итеп күреп инде бу темага әйтергә ярамый, бу темага сөйләргә ярамый дип. Әмма шул темаларга сөйлә сөйлә сөйләмәсәк, ул темаларның Чишелеше булмаячак беркайчан да. Ну и актык сораулар инде, менә син бик күп әйттең, безнең театр хәзер ачык, чиксезлек ягына карый инде, ниндидер яңа формалар эзләп, вот алай булса, вот син башрежиссер булып, Ачыкмы, вот урамнан килгән кешегә яңа фикерләр белән һәм яңа проектлар белән кеше килеп керәләме синең яныңа и сорау бирсә, әйдә менә шуны эшләп карыйк дип, син аңар ничек карыйсың? То есть, вот чакырасыңмы син яңа кешеләрне яңа фикерләр белән? Тинчурин театрына килгәч, мин үземнең команда белән килдем инде, үз кешеләрне, яңа кешеләрне, чөнки бер кеше яңа, яңа форматларны тартып бара алмый, ул бик, бик авыр, минемчә. Сәнгать кешесе ул сәнгать белән шөгыльләнергә тиеш, административ ниндидер сораулар, Аларны чишер өчен икенче кешеләр кирәк. Шуңа күрә безнең директор белән дә бик яхшы без мөнәсәбәттә. Әмма бер кеше генә түгел, ике кешене, ике кеше дә алып бара алмый театрны. Яңа ниндидер караш булырга тиеш. Мәсәлән, медиа белән эшләргә афишалар, дизайн, дизайн булырга тиеш яңа. Сайт булырга теге хәзерге вакытта төрле челтәрләр белән эшләргә ул бит ул бит тә бик төп күп вакыт таләп итә. Шуңа күрә үземнең Кешеләрне кешеләрне китермәсәм, теге без мин команда инде без бер юнәлештә карыйбыз, шуңа күрә ул алар килделәр дә, минемчә теге бик ул беренчедән бик вакытлы булды, икенчедән бик уңышлы булды. Без хәзерге вакытта Менә театрга яңа әйберләр әкрен-әкренләп кертә башладык инде. Ну, менә хәзерге вакытта, бүген Сәрдар Таһиров спектакль куя инде. Бүген безнең премьера була, Я дачисында дигән спектакль. Микрофоннан. Фраза. Йә, ярый. Хәзерге вакытта инде бүген икенче декабрьдә специальный говорю. Реклама. Икенче декабрьдә, икенче, өченче декабрь. Э, Тинчурин театры. Ядәш исемдә спектакль. Менә э, Сардар э, ул Венгриядән килде безгә. Хәзерге вакытта теге спектакльне чыгара. Ул, минемчә, теге безнең театр өчен яңа юнәлеш дип атыйм. Безнең театр дип, теге Тинчурин театрны мин әйтәм инде хәзер. Шуңа күрә килеп карагыз да, теге анда төрле темалар күтәрелә. Азатлык темасы да 90 нчы еллар, теге тема домашнего насилия тоже, ул теге безнеңчә яртылаш табуированный тема. Нинди шундый әйберләр. Шуңа күрә андый темалар да күтәрелә инде. Хати Такташ темасы да 90 нчы елларда. Шуңа күрә теге неудобный тема, кәмит яклары да бар аның. Бөтен әйбер начар булды дип тә әйтә алмыйбыз бит 90 елларда. Шуңа күрә шул яңа юнәлешнең бер бер адымы инде. Вот менә синеңчә, һөнәр фестивалең нинди максаты и бүгенге көндә ул максатын үтиме, юкмы? Вот син аны, бу һөнәр фестивале турында нәрсә уйлыйсың, нинди синең фикер? Минемчә, теге һөнәр фестивалендә мин беренче ел түгел инде. Мин инде Казанга күчеп килгәч, театрны, театр төздә, рус төзендә эшли башлагач инде, шул чактан бу фестивальдә катнаштым. Әмма вакыт узу белән мин күрәм, шул фестивальдә теге республикадан Шул ук режиссерлар катнаша. Ниндидер яңа режиссерларны мин күрмим. Алар бу сорауны кайда алар? Бу бу яңа режиссерлар юкмы алар? Бәлки алар бардыр, әмма театрлар аларга Бирмиләр эшләргә ме шундый? Бу сораулар кемгә без бирергә тиеш? Мәдәният министрлыгынамы? Эзли, эзлиләрме алар яңа кешеләрне, юкмы? Бәлки тәнкыйтьчеләргәме бу фестивальнең? Ник алар теге шул ук режиссерларны чакыралар? Һәр фестивальнең үз максаты һәм кануннары булырга тиеш. Ул кануннарын мин беләм, һөнәр фестивальнең. Әмма хәзерге вакытта ул шул кануннардан чыкты. Һәм чыккач, кануннардан миссия үтәлми башлый. Ул, минемчә, миссия яшь режиссерлар булгач инде, яшьләргә юл бирергә тиеш. Беренчедән, икенчедән шул яшьләрне эзләргә тиеш. Өченчедән, тапмаса, үстерергә тиеш. Мәсәлән, икенче елга шул театрга, берәр театрга мөрәҗәгать итеп, менә бу елны берәр яшь режиссерга бирегез әле эш, дип, без бу эшне һөнәр фестивалендә катнаштырабыз, дип, мәсәлән, әйтеп, Бер театрга гына түгел, бер өч театрга бирсәләр республикадан, әз генә финанс яктан да булышып инде, ул яхшырак булыр, минемчә. Аның миссиясен дә, миссиясе дә үтәләчәк, үтәләчәк дип уйлыйм. Мәсәлән, мин, Фестивальдә катна бу фестивальдә катнашсам, инде миңа нинди файда? Мин бу файданы хәзерге вакытта күрмим, чөнки теге фестиваль иң яхшы спектакльләрне күрсәтергә теләсә, ул бер миссия. Ул алтын битлек, шул ук, шул ук тантана, Ул тантанага әйләнде бит хәзер, хәзерге вакытта иң яхшы спектакльне күрсәтәбез. Ә минемчә, ул үстерү, аның, аның иң төп миссия, яшьләрне үстерергә һәм шул, шул.
Һәм аның прогрессын карап барырга. Әйе, аның прогрессын карап барырга. Менә шул миссиядән чыкмаса, бу фестиваль, минемчә, бик яхшы булыр.